Shwmai. Croeso i'r uned nesaf yn ein stori ni. A'r tro hwn i ni'n troi at brenin Agrippa, felly galwyd ef brenin Juda, a gwas bach i'r ymerawdwr Clodias. Bydd ein darllen ni o Lyfr yr Actau eto, pennod 25 y tro hwn, ac yna rhan helaeth o bennod 26. Ond gawn ni roi cychwyn arni drwy rannu gweddi gyda'n gilydd. Agor ein llyged, Arglwydd, i ddarllen y darn am Paul ger y Bron Agrippa, a gofyn pwy yw'r ddau yn ein byd ni. Madde ni os ceisiwn statws a braint er ein rhwysg bersonol, heb ddefnyddio pob cyfle i ddweud am fawredd a pherthnasedd Iesu Grist i'n byd. Amen. Wedi i fyddin hufen oresgyn Jwda, roedd yr hen gyfundrefn frenhinol wedi colli grym. Bu farw Herod Fawr, ac ŵyr iddo oedd Agrippa'r Cyntaf. Gwnaed ef yn lywodraethwr yn Jwda, a rhoddwyd iddo y teitl brenin. ym Mhen-y-rhaug. Ef oedd yn gyfrifol am garcharu Pedr a lladd Iago, brawd Ioan. Cofnodir farwolaeth Agrippa'r Cyntaf yn Actau, pennod 11. A mab iddo oedd Agrippa yr Ail. Ac er nad oedd mor guedd â'i dad, gwyddai bod yn rhaid iddo barchu trefn y Rhufeiniaid a phlesio'r ymerawdwr Clodias. Dyma'r ymerawdwr a wnaeth ei apwyntio i fod yn lywodraethwr. Un dalaeth ar ôl y nesa, ac yna rhoi y teitl brenin iddo.

gan obeithio rhoi y gwaith yn nwylo Felix a Ffestws. Pan apeliodd Paul i gael ei brofi yn Rhufain, roedd wedi sicrhau na fyddai ar drugaredd llywodraethwr na brenin Jiwda. Yr eironi oedd bod Ffestws ac Agrippa wedi methu gweld beth oedd y cyhuddiad yn erbyn Paul, heb sôn am dystiolaeth berthnasol i'r cyhuddiad. Pe byddai Paul heb apelio at Gesar, byddai wedi bod yn ddyn rhydd. Os na fyddai wedi mynd i Rufain, pwy a ŵyr a fydde'r Ymerodraeth wedi bod yn gyfrwng lledaenu'r Efengyl ar draws Ewrop a thu hwnt. Fel y bu magwraeth, sori, fel y bu marwolaeth ac atgyfodiad Iesu yn ganolog i wireddu iachawdwriaeth i'r byd, bu dycnwch Paul, ac yn y pen draw ei farwolaeth yn Rhufain, yn fodd i rannu'r efengyl hon. Ni wyddom cymaint â hynny am Agrippa'r Ail. Mwy na'i fod wedi cael magwraeth freintiedig, gan gofio bod yr Iddewon yn gyffredinol o dan yr ordd, a hynny'n golygu eu bod yn dlawd a di-rym mewn byd a oedd o dan oruchwyliaeth yr Ymerodraeth Rufeinig hon. Roedd datganiad Agrippa yn dystiolaeth bod y crefyddwyr Iddewig yn gwneud cyhuddiad ar gam yn erbyn Paul, ac na'r gwasanaethwyr dwyfol oedd eu cymhelliad, ond i gadarnhau eu rhagdybiaethau hunanol hwy am Iddewiaeth. Mae'n berygl barhaus bod crefyddwyr yn amddiffyn eu tybiaethau hwy am grefydd, yn ytrach na sylwedd ac amcan y ffydd yr oeddent yn eu coleddu. Prin y byddai unrhyw synnwyr mewn Iddewon didwyll yn difrio a cheisio gwared un o brif ladmeryddion Cristnogaeth. Drwy goeshoelio Iesu a cheisio lladd Paul, roeddent yn amddiffyn eu dehongliad hwy o'i grefydd, yn ytrach na hanfod y grefydd. Er bod Agrippa'r Ail yn berson gwan, roedd yn onest i ddweud na welai unrhyw achos yn erbyn Paul. Ymddengys ei fod bron a derbyn Iesu ei hun, ac yn brwydro gyda'i ddaliadau ysbrydol. Bu dycnwch dystiolaeth Paul yn ei rwymau fel carcharor yn drech na rhwysg y brenin Agrippa. Mae geiriau'r gân sy'n dweud 'Daw dydd y bydd mawr y rhai bychain, daw dydd y bydd mwy, ni bydd mwy y rhai mawr' yn cyfleu nad rhwysg yr hunan bwysig yn y byd fydd yn hawlio'r llwyfan, ond dalifyndrwydd tystiolaeth gadarn pob unigolyn. Diolch fy gwn i rhyw ddydd, a bydd y byd i gyd yn cydnabod Iesu yn Arglwydd. Gawn ni orffen gyda gair o weddi. Arglwydd Dduw, gweddiwn dros bawb sydd heddiw mewn cadwynau oherwydd ei ffydd. Cymorth hwy i ddal gafel yn dy law, a phrofi dy nerth i arddel ei ffydd yn Iesu. Cofiwn am bawb sydd mewn safleoedd o gyfrifoldeb, ac y byddant yn gweld yn dda i weithredu cyfiawnder a sicrhau rhyddid i'r bobl hynny sy'n wynebu cam oherwydd ei ffydd.